Wode sekan no sensɛn ɛhono na ɛhono no a, ka kyerɛ, make sure sɛ wontow hono no ngu. Wobɛhata, wohata hono no na sɛ ɛwo a, na wasi na ayɛ powder. Afei wode pɛprɛ powder afra na woapɛ camphor mmaako mmaako three na ɛno nso woasi afra. Wonya si fra a, woabenya spiritual. Powerful incense. Enti wonya nya incense wei a, pɛ koraa te sɛ dɛ mayɛ yi a, calabash sesei a, na wode agu mu. Wode gu mu a, baabi a wo sika box wɔ no, anaa baabi a wosie sika no, wode si hɔ a, sika no a wobɛnya no, na wode gu so. Wode gu so no, na wosan yi bi tɔ ade. Enti sika no kɔ no, na ɛsan yɛ dɛn? Ɛba. Wei n'adwuma yɛ dɛn? Abusua, mekyeakyea wo bibia, mesan so ma ahwɛfoɔ nyinaa akwaaba, ɛba Sun Gold TV. Sun God TV na mese nhabae ɛne nubena kasa a yɛte. Ɛno nti yɛrekyerɛkyerɛ wo tumi a ɛwɔ nhabae mu. Me din ara ne Ɔhemaa Kyere Wasi Aboɔ. Aheman mu nyinaa ka akyire, nanso ne ho ɛreha kyɛɛ mpaninfoɔ. Meretɛne aba, meba a yɛbɛtoa so. Ɔdɔfoɔ meda wo ase sɛ wogyee berɛ na wotwɛn me dendeenden. Nɛnɛ yɛwɔ Ahenema Kɔkɔben, Roman Junction. Ɛhɔ na Mayazi Herbal and Spiritual Centre butu. Wɔyɛ adwuma firi Ɛdwoɔda kɔsi Memeneda anɔpa nnɔnson de kɔka nnɔnum. Dɔkta abɔ adwuma dendeenden ama obi a ne mmarimasɛm wɔ fam, barima a ne ne nkɔmmoa ntumi nwo ba, anaasɛ ɔbaa a ɔntumi nwo, diabetesfoɔ, pressure, stroke, mo nyinaa moato adi. Woba a, dɔkta nsosɔ so o, ɔtu aseɛ tɛ. Mese ɔyɛ dɛn? Otu aseɛ tɛ ma aseɛ tu. Na afei mo a mowɔ honhom mu haw anaa yareɛ bi a ayɛ wo a yɛse wei deɛ ɛnyɛ hospital yareɛ, ɛyɛ honhom mu asɛm, fa bra na dɔkta ntu aseɛ ma wo sei deku deku deku. Dɔkta wɔ ha. Yɛrebɔ apini no na yɛatwetwe nkɔmmɔ. Dɔk. Ah, Nana. Mema wo afenhyia pa. Ah, afei kɔ mesan yɛn ho. Ɛɛ, seesei yɛawura Buronya bosome no mu ano no.

Sɛ wadi ka koraa ma yɛn ho ayi bi freestyle bi koraa nti wei ne deɛ.
Ah. For anti aging. Obi a ɔmpɛ so ɔbɛnyini. Nyini aha.
Na ne body nso yɛ kama kama kama. Nome nome nome sɛ abɔfra to ho. Ɛno na mede asan yɛ capsules na. Okay. Ɛɛ, nkurɔfo nim, na ɛnyɛ nnipa bebree na ɛnim. Na ɛba honhom fam ne honam fam a, ɛwɔ dwuma a ɛdi. Ne sɛ beat yi ara saa yɛ honhom mu nneɛma. Honhom fɛ yɛ nneɛma. Na obi a wohwɛ me no, ɛnnɛ wobɛhwɛ me awie na wahu sɛ, sɛ wonya beetroot na wosinsen ho a, ne hono no koraa no, ɛnyɛ sɛ wotow gu. Sɛ wode yɛ honhom mu nneɛma. Yes. Dog yɛ nim, na wo na wonim. Yes. Na Akosua, wonim sɛ wei, beetroot wei. Ade bi a yɛde nnipa mogya na ɛyɛ no, wode yɛ a, ɛyɛ yie. Ade bi a yɛde nnipa mogya yɛ. Yes, mɛka sɛ ade bi a nnipa no te aseɛ. Dɔg, sɛ si so biem. Ade bi a yɛde nnipa mogya yɛ no. Ade bi a yɛde nnipa mogya yɛ a, ɛyɛ yie no. Yɛtumi de beetroot no yɛ ma ɛyɛ yie.
Wote aseɛ? Wei agye sɛ Sangor TV ɛna wobɛte ahintasɛm wei bi. Ɛno nti dɔkta namba ɛna ɛda screen no so no. Dɔkta kaa saa ahintasɛm yi, Wo kɔn adɔ sɛ wofrɛ no. Frɛ no na ne ne ntwetwe nkɔmmɔ na wɔnkyerɛw honhom mu nneɛma. Dɔk. Yɛntoa so. Ɛnna wo, wopɛ sɛ wowo ɔba na ɔyɛ kama kama kama, ne ho yɛ fɛ nso a, obi a ɔyem no, wei na ɛsɛ wodi. Ne se nti na obi bɛwo ne ba ahwɛ akwadaa no asa burokyire ba nso na ɛyɛ Ghana. Yes. Na sɛ obi koraa wɔ Ghana, ɔno nso ɔwo ba a, wotumi hu sɛ ɔyɛ kama yie. Sɛn na mekyerɛ wei? Wanya security no, ɔho, wei ɛma body no ne biribi ayɛ kama because of folic acid no a ɛwɔ mu no wote aseɛ wei woyɛ ma a wotumi yɛ dɛn ɛnom ɛdi mm. aha ɛna obi a colon cancer ha n'adwene mm-hmm. aha saa colon cancer sɛ maka kyerɛ wo sɛ me ɛno ne yare a ɛbɛku me Saa oho.
Yes a colon cancer no. Na sɛ no no ɛyɛ eh, hintasɛm bi wɔ mu a. Mu no yareɛ bi kum na ɛyɛ colon cancer. Na na ɛdɔ wo tete nhaban na wo te ɛyi. Nti nti no no bɛsɛ sɛ me time no so deɛ a. Ɛwɔ sɛ ɛba. Seventy nine na wɔn maa me no ɛnya so deɛ a woyɛ dɛn a but sɛ na mekyerɛ sɛ saa time no saa yare no ɛdɛ ɛde wobɛkɔ but sɛ me mete ase yɛ me saa time no nui no deɛ colon cancer no anaasɛ biribi a ɛyɛ cancer, prostate cancer, colon cancer, breast cancer, ne nyinaa wei ɛtu aseɛ. Ɛna pressure, aduro, pressure duro pɛɛ ni, na wei n'adeɛ nso sɛ, sɛ pressure no wɔ low a, ɛde ba soro. Ɛwɔ high a ɛde ba fam nti na regulate pressure no. Yes sɛ wayɛ sekan no fam no wɔ twa ha twa ha. Nti no ɛba pressure paa deɛ a sɛ obi se hypertension anaa ne pressure wɔ soro ɛne adeɛ a wei edi mu akoten paa. Doc ma me. Ɛno nti wɔn sɛ
ne we no wei a ɛno a ɛni taste bi a ɛnyɛ dɛ ɛno nso ɛnyɛ nwen. Ɛyɛ biribi ɛwɔ hɔ. Yes deɛ ama ne we no nti no makeka abom ɛna mayɛ no kama mede afa mfiri mu. Ɛna meyɛɛ capsules sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ easy ama wɔn abɛnom. Ti wanya beetroot yi fresh na na anya beetroot care. Na me hwee nso mfra ɛyɛ pure one wate aseɛ pure ɛhaa na mayɛ na ma dry ma dehydrate na mayɛ dɛ de aba.
Boa nti na wopɛ bi a, ɛyɛ beetu kɛ, ɛno ne beetu kɛ no ɛna ɛna ɛda ho no, kyerɛ sɛ beetroot. Ɛna sɛ ɛda ho kama kama kama no. Beetroot na mede yɛɛyɛ.
Na ɛyɛ yi bi a afei nso yɛ afei nso ɛsan ma wo energy. Boost me system. Esiesie wo wedeɛ no. Ɛsan ma wo energy.
Nti no kura wei wɔn a yɛtaa yɛ sports no. Na wɔn a ɛkɔ gym no. Wei ɛboa ma wo build muscles. Ɛyɛ beetroot no ɛboa ma wo build muscles ma woyɛ kamakama wote aseɛ. Ɛma sɛ ɛma homos no nti woyɛ ɔbaa a ɛma estrogen no yɛ kamakama ma woyɛ fɛ. Ɛna bɛrima nso wo terestrol no ɛsan boa nti no wei no instead of maka

blood A positive no ɛwɔ sɛ obiara nya saa aduro wei bi because wɔn favourite ayi ni paa nti wo mebaeɛ a wokan na ama hu sɛ sɛ wo nimdie no ɛwɔ soro mɔɔ. ɛna obiara nso a ɛsan boa cells no blood cells no nom ne adeɛ ɛyɛ very good kyerɛ sɛ wei no ɛyɛ general yi a ɛsɛ onipa dasani biara tumi yɛ dɛn ɛnum bi. because ɛkura wo ɛbusu immune system ɛma wo energy no nso san yɛ kama wote aseɛ nti no mostly in fact sports drinks no a footballers ne ayɛ no nom no nyinaa no wei ɛdi mu akɔten wɔn ɛtu mmirika nom nyinaa nyinaa no ɛma wo look so young ɛma wo biribiara yɛ kama wo mmɔwerɛ ne ade wɔn Yɛ anti aging ɛsa ma wo oh come on. Ne te sɛ nnuro akɛseɛ a yɛtete sika tɔ for anti aging no, wei ne yɛ kɔ. Ah beetroot ɛyɛ better. Yɛnim.
Ɛ wei yɛ tested and approved, obi a mama ne bibi, obi a watɔ bi biara ne di ho adanseɛ. Paa. Wote aseɛ? Ɛtumi ma wo san didi kama. Aha. In fact, afei yɛba ne spiritual side no a. Okay.
Ɛna meka kyerɛ wo se, Wokɔ akɔgye sika, wokɔ akɔpɛ sika na obi ka kyerɛ wo sɛ gye wonya nnipa mogya a, ka kyerɛ no se, Dɔkta Kwasi Obuo bisa se, memfa nnipa mma, mede beetroot juice bɛba. Nti Doc, wotumi de wei yɛ sika ma nnipa? Yes, yes.
Na mekyerɛ sɛ, sɛ ɛyɛ morning rituals nko ara na wopɛ deɛ a, na ɛyɛ blood na wɔde bɛyɛ nnipa, mfa nnipa nkɔ. M'ankasa wei sɛ mekyerɛ wo emu nsuo no, wo blend, wo de w'ankasa mɛka yi, maka mɛka asɛm akyerɛ wo. Tobi, me akyinnye nti na. Dabi dog fa key to so na wɔn mo nfrɛ because wɔn mo yɛ a anaa obi bɛtumi akɔ yɛ asɛe no. Okay, nti wo deɛ wo frɛ a. Obi a. Wo frɛ a, Nicodemously wo frɛ me a mɛkyerɛ wo asɛm yi a meka yi. Wote aseɛ? Ahaa, nea na mpɛ sɛ meka ne sɛ. Sɛ wo blɛnde na wo kyim nsu no, mfa nsu nka ho. Deɛ ayɛ sɛ mogya no a. Mogya no a na wode fa si hɔ na hwɛ ade. Ɛbɔn te sɛ nipa mogya. Because ɛyɛ good. Me se ɛbɔn te sɛ nipa mogya pɛpɛpɛ. Aha ɛna the way a ɛsan ɛka na ayɛ thick no, wo deɛ try na hwɛ. Mfa nsuo nyɛ dɛ. Kyɛ sɛ n'abosu no te sɛ mogya. Mogya no nti no Alternative for nipa blood bia no ntitam bia no meka sɛ ah infact eh yei di yɛn ho aboro na nyankopɔn di yɛn ho yaw because tam bia yɛtwe nipa mogya akakra nipa no aduan koro di nye wokɔ nya ne mogya wei bio nti nyankopɔn nimdeɛ mu no na wabɔ ayi wei nti ade na yɛn strate wote ase ne yɛn preserve na nipa no hia mogya a wote ase wei mese Wei wanom akyɛ two weeks no wobɛhu sɛ wo mogya ne wo biribia yɛ kama ɛma pressure biribia kɔ fam beetroot
nfa dɔ wokyerɛkyerɛ yɛ nneɛma a nti wei no wosinsen ho a yɛmmra deɛ nti a mesɛ wontoo na yɛne ngu no wei na nka wɔ sɛ nka yɛde sekae ba na nka yɛma ahwɛfoɔ ɛhu sɛ yɛyɛ tu mmra yɛkyerɛ sie
sei na ɛte

ne hono no ɛna mmaa no nso a wɔn sɛ food colour wei na ɛyɛ the best. Mm, ne sɛ mmaa no wɔn yɛ aduane a ne de colour agu mu. yes wei na ɛyɛ natural one na ɛyɛ the best. wei no yareɛ bi anim. yes nti na wohwɛ a ɛyɛ ɔba bibi test tɔnga bi test no deɛ nti ama ani ayɛ kɔkɔɔ no wei na mɛ wei tu di mu ntintima wei yes wei na mɛ de yɛ ɛyi no ɛɛ. Ɛma ne kala no. Tonga deɛ ɛsɛ maka sɛ ɛnyɛ nsa, ɛyɛ aduro.
Na wode sekan no hyinhyɛn ɛhono na ɛhono no a, pakyɛw make sure sɛ wonto hono no ngu. Wobɛhata, wohata ɛhono no na sɛ ɛwo a na wasi anaa wanyam na ayɛ powder.
Ɛyɛ powder no a, afei wode pɛprɛ, gloves. Nso bɛyɛ no paada na ɔde afra na wapɛ kamfa mako mako three na ɛno nso wasi afra. Wonya si fra a wabɛnya spiritual powerful incense. Yes. Ɛyɛ wei hono no. Wei hono. Ɛna pɛprɛ. Ɛna pɛprɛ. Ɛna ɛna kamfa three. Kii bi a na so.
Ɛno bi na ma yɛ yi.
Wei ɛni. Incense no ɛni. Wote aseɛ? Okay. Nti wonya nya incense wei a, pɛ koraa te sɛ dɛ mayeyɛ a, calabash seesei a, na wode agu mu. Wode gu mu a, wei yɛ nhye o. Baabi a wo sika box wɔ no, anaa baabi a wosie sika no, anaa wobɛtumi ayɛ w'ankasa ade, wobɛnya box. Wei wo bɔtɔm koraa.
Na wode asi hɔ.
Wode si hɔ a, sika no a wobɛnya no, na wode gu so. na wode gu so na wode gu so wode gu so no na wosan yi bi tɔ ade na yi bi tɔ ade wote aseɛ nti sika no kɔ no na ɛsan yɛ dɛn ɛba wei na adwuma yɛ ne nfa dɔk nyankopɔn ahyira wo ɛna woanyɛ pɛsɛmenkumnya na wode som ewiase afa no nyinaa Dɔg ti na sɛ kura mu nko na yɛyɛ no. Yes, karabaahye nko na wobɛtumi de agu. Mm. Nti wonya karabaahye no, deɛ ɛyɛ ketewa a, so ahu, na wode ahyɛ. Wobɛtumi apɛ, wankasa wobɛtumi ayɛ pam box. Hwɛ, ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. It's about time ɛsɛ sɛ wonya baabi a wofie, wo a wode sika hɛ dɛn? Ɛhyɛ. Ɛhyɛ. Wote aseɛ? Mm. Yɛde nam na ɛyi nam. Nti saa sika no nko ara no, wode fere sika. Nyɛ bɔne. Obia ka kyerɛ wo sɛ abosom so, ka kyerɛ no sɛ ɔpɛsɛ ɔboa. Ɔnim nea ɔka. Na sɛ wonya bɔ so no a na wapɛ baabi wɔ wo dan mu. Kakra ba wo nsam a na wode agu mu. Ɛhɔ ara na ɛsɛ sɛ woyi bi yɛ dɛn? Tɔ ade. Because sika frɛ sika. Nti sika no kɔ a, ɛnsan nyɛ dɛn? Ɛmmra. Na ɔkwan a yɛfa so bubu sika ntaban na sika ntumi ntu nyaw na mekyerɛ wo no. Wote aseɛ? Woyɛ sikani na wotie me a, menim sɛ woadu akyire. But tie nea meka no because Solomon ka asɛm bi. Ɔno nso ne nipa wanya sika wɔ asase so paa na ɔka asɛm bi. Proverbs chapter twenty three verse five ɔsɛ twenty five three ɔse wode tena hɔ na yɛ haa na hwɛ yɛyɛdie na ɛbɛfu ntaban na tu akɔ yam ayɛ dɛn agya wo. Ɛwɔ Bible mu.
Ɛwɔ Bible mu na kyerɛ sɛ na kyerɛ sɛ sika Ɛnde yiedie like wef efu ntaban tu. Tu. Ɔkwan bɛn na wobɛfa so abɛbu ntaban no na mekyerɛ wo yi? Gye sɛ wobɔ ho ban. Gye wobɔ ho ban.
Wote ase? Nipa doctor number na ɛda screen no so no mesrɛ wo fa na frɛ no. Ebi a wanya sika na atu kɔ anidaso asa ama wo nsae. Wahyia Sun Gold TV ne Doctor Mayadze ne deɛ ne nyinaa ɛbɛsan aba ama wo so woasɛe gyinabea no nti, frɛ dɔkta na ne no ntwetwe nkɔmmɔ. Mese honhom mu haw ne honam mu anihaw deɛ, wɔtu ase yɛ tɛ. Obi a wɔse wɔyɛ honhom mu adwuma anaasɛ ɔsa yareɛ ahodoɔ no, wɔyɛ tu dɔkta na ɛdi kan. Dɔk, yɛntoa so. Nti akosua, sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ biribi di wiase ɔboa. Biribi wɔ wiase. Nea Solomon kae no yɛ nokorɛ. Wohu sɛ obi tumi nya sika, ɔduru baabi a ɔse o me ne ohia ntam kwan. Ewa. Saa nipa no nɛ wabɔ fam. Paa.
Ɛma ɔsrans wadi. Obi koraa tumi ba maso yɛ ha a mɛhwɛ no sɛ twelve years ago, five years ago na okuta billions. Ɔba ha na ɔmpɛ hundred cities koraa bɛnya dema na onya. Onya. Wote aseɛ? Ɛno na ɛkyerɛ wo sɛ sika ɛwɔ ntaban. Ɛwɔ ntaban. Yiedie ɛwɔ ntaban. Ɔkwan a ɔbɛfa so a wabubu ntaban no, because ade bi etu ne ntaban na ɛde tu, mhm. nti na ɔkyerɛ no wɔn a wɔpɛ sɛ ɔbɛtu a na watutu ntaban no, nti sika nso wobɛtumi atutu ne ntaban a ɛma sika na watena akyɛ a asɛm no anam akyerɛ no. Solomon yɛ bi, ne papa David yɛ na ɔkyerɛ Solomon. Wɔte aseɛ. Maame nfa nsi ya na nyame nfa nkɔhwɛ akyire. Yes, nti bɔ mmɔden sɛ ade na makyerɛ no. Me me ka asɛm a, me tu bi na makyerɛ si me se, ah. me nka sɛ bira me sɛ wankasa kɔyɛ. na fa pɛ box na pɛi na yɛ na ɛmmoa wo. Nyɛ nipa nyina na ebetumi anya kwan gya aba me nkyɛn. Nti no a na makyerɛ na wayɛ. Wopɛ sɛ wohu sɛ nea meka no yɛ nokorɛ a, try. Wei there's no harm in trying. Me mmegya wo hwee, mese try. Na wankasa me videos a mayɛ no nyinaa na makyerɛ yɛ, mese wankasa try. Nti nɛ deɛ wode akyɛ yɛ free. Na wankasa no di ho ayɛ dɛn? Adanseɛ.
Ɛyɛ beetroot hono. Kamfa na pɛprɛ. Hwɛ, sɛ wonim nnipa akwaaye a, wohwɛ design yi a ɛda yi no a, so wahu? Ɛyɛ between mfe mpanempanen no. Sɛɛ na wei teɛ o. Ɛteɛ. Wo, wo de, me se w'ankasa. Na, n'abosu no yɛ nnipa. Nnipa. Wate aseɛ?
Wo de, wo pa a, Tobi na pae mu na wode hwe koom na tena ho na hwɛ nyame. Wei wo twaa mu a me hwɛɛ yaa na asɛ m'ani akɔsi ma yanka ne nneɛma bi so paa.
Nipa su wɔ adwene mu nyankopɔn biribiara ni wɔ ɔbɔɔ yɛ ɔbɔɔ ne kwa ɛyɛ nimdeɛ na yɛ nim na ama yɛ aka akyire matters nti bɔbɔden na di makyi sun god tv ne yɛ pɛ sɛ yɛn nso wobɛyɛ ama yɛ ne sɛ wobɛhyɛ video no na wa subscribe na wa like na wo nua bi nso anya ho mfaso. Nti nnɛ deɛ yɛde beetroot ɛyɛ eh, mankani nua yi. mankani kɔkɔɔ. mankani kɔkɔɔ yi anaa ntɔmɔ kɔkɔɔ yi ɛna yɛde brɛ wo. Bakyɛ wo mma ebi mpa ofi da. Wontumi nyɛ anaa wontumi nwe na wopɛ sɛ ne we ne den a, yɛayɛ ne capsules. Ɛyɛ eh, B2 care. B2 care. na wanya bi na aboa wo ne w'abusua. Nyankopɔn nhyira wo. Adasa nnɛ, yɛbɛsan ahyia. Bye bye. Doc, ma memmisa question yi, w'akra deɛ, mm-hmm. na B2K yi, ebi wɔ baabi anaasɛ agye sɛ yɛfrɛ w'asoɛ yɛ nko a. Nyankopɔn boa next year, mmɔ no sɛ de bɛgu kɔ yɛbɛto ahwete baabi a nam bia wobɛtumi anya bi but for now deɛ wopɛ bi a wofrɛ nɔma no a yɛbɛma baabi a wɔ bia no biribi atoa wo
Adɔfoɔ, meda wo ase sɛ wogyee berɛ na wohwɛ yɛ dendenden. Yɛaba abɛsua adeɛ. Aduro wei deɛ, mesi medi ho adanse ama wo sɛ efie biara ɛwɔ sɛ obi nya bi na ɛsiesie wo nipadua, ɛboa wo ma wo soso, wo ho yɛ fɛ ankasa ankasa. Ɛno nti mesrɛ wo sɛ subscribe na share, like ɛfa ma yɛn, na yɛn ani gye wo ho. W'abrabɔ nkɔsoɔ nso yɛ yɛn ahiadeɛ, ɛno nti na yɛde saa dwumadie wei rebrɛ wo daa daa. Enti no sɛ biribiara totɔ yie ma wo wɔ w'ayaresa ne wo honhom mu nsɛm mu deɛ a, ne sɛ woreyɛ party anaasɛ wopɛ camera nso ahire a, wo ma Thank God for the ti a, ne nyinaa yɛbɛboa wo ama biribiara nso ayɛ kama. Mede wo resi ha dasɛnɛ, mɛsan ne wo adi ahyia.